wangu motikari dzakutengera vanhu vaye dzedze makambokakuleta mari motikari dzemari mari motikari kuti zvipatara hazvina kana mushonga kuzimbabwe eh. mondinzwa chikoro chacho ndopandikutaura ipapo ndichirizoni imimi hamufanira kublema weakness kuti ari kwaona handakudza kuti rana ndirana munhu ari kusapota weaknessamnotsupporting hmm. kana kuti zvaari kuita but ndikutaura kuti imi mutaura kuti mari yacho ari kuiwana kupi adi kuvaka zvikoro adi kuvaka zvipatara you can't deal with me with that you need to go kuhurumende munocomplaina ku no iye ari kufamba necard rematongero enyika ari kuti zvenyini im doing this nenhau haasi kufamba nezanu p f haasi kutaura kuti ari kutaura kuti zvenyini inini ndiri kuzviitira izvi ndiri nokuti ndinosapota zanu p which means he is are politically affiliated so isusu we are not talking about a general individual inini ndakazvimirira pana pandichinzi sandra handiti ndongoti haa ndaona street kid apa i'm just gonna buy a car for mm, that person mm, i'm mm. doing it at my own personal capacity mm. ndakazvimirira mm. ndichiti sandra but iye ari kumira achiti inini semwana wezanu p f mm. amai vaive vakasheka magaro parali vaiva eh. akavatengera motikari nekuti vakatamba vakasheka magaro vari parali yechi yezanu p f mm. so it puts everything into a political circle thats why he is even munhu wese akatengerwa motikari nawicknel mm. somewhere somehow akatombopefoma pamarali ezanu p f eh. Ayo izvo zvaasi kuvanza ndosaka ari kutozvitaura. Pataramba isusu pataramba point yataurwa naanko mm. yekuti if he is doing it and ari kuiita as a public figure akamirira bato rinotonga nyika mm. why is he not helping ma hotels I'm sorry ma, ma hospitals mm. why is not helping the less privileged We have so many people vari kudya nhoko dzezvironda in Zimbabwe mm. at this present moment. Okay. But ari kukwanisa no. kutenga motikari ye 250,000 Wicknell.
Wicknell is saying thank you guys for Thank you for what? For, to who?
Munhu esakapiwa mota ne history yakaita. Ah. Yay. mamwe maartist vanhu vachakutengerwa motikari havana kana mari yekusapeturwa mumotikari imomo jamani But- but- but- but it's not with it. No, ini ndo- Iwe ungatengerwa jiwa goni kana kutengerwa inonzi chiwo mamabenzi ayo usina kana 5 dollars ekusapeturwa but remember pese pari kupa munhu mota its not ari ngopika munhu mustreet oti ayo i wanna give you a car no takada kutaura maartist ese ari kapiwa mota Eh, imi mungati ndeve zanu But according na Whitney, pakune uh, Ayewa Monya don't be like that. Monya ada motikari.
Anapiwa motikari na Whitney. Anapiwa motikari na Whitney. Musati ndezve zano. Akataura ega nemuromo wake. Inini ndinomira nevana vechi vezano. Even paakatanga kutenga motikari Wicknell ai mamusicians achienda achibhega pachi pasocial media mm. vaibhega vachiti inini mubereki wangu akatirera tiri muzanu p f mm. riki faya chaiye chaiye akajamba kurali yeccc mm. akadzoka akati no inini ndiri mwana wechi wemusangano achibhega abata kadhi rechi rezanu p f so its not kuti isusu tisi tiri kuti tiri kuclaima something its something that is in the public domain

unototaura kuti hai inini pana tete vangu muroyi handiti yeah. mm. muroyi wangu nditete vangu handiti mm. but muroyi haasiri ane mapowers ka ane mapowers ndisatani or whatever powers ari divine handiti why do you blame an individual wachiona ari kushandiswa nemapowers ekuroya huh? uri kumublema because he is physically there if you are a face of demonic influence handiti we attack you the face we don't

of mbavha hombe yemuzimbabwe mm. zvakatangira kumasolar panels muri kuzvinzwisisa mm. akahwina that lawsuit akatozosuwa futi izesa mm. akatoawodwa futi for, for being a thief mm. on top of it handiti so haatye handiti anoziva kuti azoe eh, he someone wekuti anotongoti inini whatever comes handiti ndinotongoita hasi someone ave kuti you want to convince kuti eh, shamwari pane dhiri ramuka toita sei ndee andinotaura kuti shamwari chamuka chamuka ngatiitei
uona zvauritaura ndokupa example yapassion java java paita twaba mutwaba munhu wese aingoti java aita baibuda mapicha napresident achienda kustate house jagwa tikakungoti jagwa Java ndiye arikusendeswa anti nema president. Ndozvataiva zve mataura ari kuita zvikuita Whitney now ndozvataita kuna Java. Java akamobilizer vanhu tumarali twaiitwa kuZimbabwe. Saka aidya mari aipiwa mari musangano aidya mari. Aimobilizer vanhu. Okay, ko tombo dai aitengera vanhu mota taiti chii? Java ana mari yekutengera vanhu mota. Aiwa mari sezvawataura Whitney mari kubva kuhurumende tinayo kamari isusu.

They own a multitude of companies. Mm. They've got a lot of money. Look at how Wicknell is spending money left, I right, and center. That, but, but listen, sir.
Listen, listen.
Dai now a displacement of funds and it iri equal. Mm. Munzwisisa. Mm. kana munhu achimira pamberi penyu as a war veteran mm. let's respect that anditika kuti iye munangagwa avepo anditika mm. pakatorwiwa munonzwa mm. ende vakarwa kaviri mm. vakarwisa varungu mm. vakarwisa mugabe mm. grace paanga akuda kupinda muofisi mm. handiti mm. vakaisa munangagwa now munhu wavakaisa muofisi machona imagine angadya ice cream akutofa ko handiti but they smuggled him out of the country and he came back a president now that very same person wavakaisa panzvimbo

madhora dhora accident yakaitikwa chatiri kutaura panapa there is no better evil muri kunzwisisa eh. president zvese nerana yavo week no wachona handitika hatisi kutaura kuti pane ari kana chiblema lesisu tinoblema vari kudya ndo ah, ah. vatinoblema unoblema iyo zvafaneo ndopa mwana wangu 100 rands mwana ari grade one osvika kuchikoro otenga machips nepizza woti zoni mwana wangu akaipa kana asiri kurepresenta any entityaiwaandamupa mari ndibaba wake ni o hundred ranzi mwana grade one osvika kuchikoro otenga machiti otengera shamwari dzakeimini have a problem nemaovets mm. i have a problem nemaovets this thing of maovets fax sorry it messes me up because look during the struggle even history dinotaura kuti you know kuti vabereki vedu even if dangu asiri musango vaitonge chikwepa uko akarumwa ukurukuta because no i'm telling you because waiti kukauya mapurisa wo masoja asi achibvunza kuti nhinga ari pei eh. ukati aripo kwandi vakakuva vakabvunza kuti okay ah, vaya tichizvi materrorist ma aina mm. nekupi ukavapa direction materrorist aya which is mazanupf what what mm. vakauya vaisikokuuraya

vanhu vari paground anditi ndana mujimba vari kurova surveillance anditi tozoita tozoita tozoita vanhu vakanyatsoenda pafront munzwisisa mm. vanhu vanga vakabata pfuti anditi mm. vairiska life yavo vakabata pfuti anditi mm. kozoita leadership anditi so kana tichiti maovens hatisi kutaura kuti akainga ane pfuti chete mm. tiri kutaura even vairwiswa upenyu hwavo vachibikira sadza vanhu mm. vari kupi vari kumusha those are war that's my point mm. kuti why are we paying this specific few because now they are being paid millions and we suffering because mamillion api kwavari kudya dai geza ari kupiwa million aona president vachipa check yemiyakasaaimi 250 million inosustaina vanhu

vasitoriwo vet haana kana chaanocontributa muhupenyu nhau iripo chete ndeyekungojoni mirai eh. nditaure iripo nhau iripo ndeyekuti pane vari kungoti nokuti ane magaro eh. nokuti akatsvuka mm. kana kuti akaenda kanoitiswa magaro kuteki handiti ka mm, mm. is a socialite ari kutodya mari yesteti you are not going after those people aiwa we are just stating facts panapa anditi
eh, pane vanhu vari kudya munyika oma nditi ka vatiri kutoona kuti aya ndiwo anonzi madhunu nemutunha chaiwo chaiwo ari kuitikaaiwa
why are you blaming why are you blaming mawavhetsaka

You get my point? Tatoa. Vane monopoly yekuleader more than isusu because they can dictate kuti president anofanira kupa iwo ukaenda iwo ukanoti zveni president ngavabve no one is gonna listen to you Who are you?
who are you but maovhesi ane power ndo pane mubvunzo wangu inini kuti why zvagara zviripo kutsveni in any institution pane mastructures handiti Eh. and iwawo if he, if he is at a point yekuti he is the voice

independence yezimbabwe yakaitwa rini
independence dzakaona rini
munonzi musouth africa muno muindependence dzakaona rini 94 94 vaita mapresident mangani munomu Vata mapresident mangani? Mm. Ah, uh, ameno 3 4 5
kuzimbabwe kwata kwaita since 1980 up until now kwaita mapresident mangani uyu mnangaga ndewechitwo mm. saka zvimwe zvinhu izvi munofanira ngo zvinofanira ngoita kungopinda musoro ah, but isu nyaya yatachitaura panapa inyaya yachivhayo tazongoenda zveduku koko but nyaya chivhayo musamuudzire kuti chivhayo mupe uya ruda motikati let me finish kana iwo president amunangagwa

He is not a leader by any way kana isusu tisingamude. So ari kushandisa mari yestate handiti kureva kuti mari yestate kana tichitaura kuti state we are talking about vanhu mm. vari munyika paipe paanotoreleasa mari paipai handiti achiti ndareleasa mari ndapa nhingi ari kushandisa mari yako mari yangu mari yauyu nemari yauyu so the final decision ka Iye hake anozoistemper ka of which it should up for discussion if we ever had that opportunity yekuti tikwanise kuapprova anything that's gonna be signed and sealed kuti zvenye ichi ticho chatakuita munyika handiti indine question so it's not his money 250 million iyo is not his money yeah, yeah, yeah. indine question question yangu iri kuti kana nche ndine mhuri yangu ndakaroora mm. and i decided to take money that was supposed to benefit my family

iyo ndo rudzio tvarudya yese vakazvitaura wani vakati uye uya musei kana jazodii zvazodii there have been so many disputes there have been so many allegations there has been like i said allegations but okay we are stating kuti these are allegations but zvinhu zviri pa public domain that's why we are discussing sema wani ana mudhara mnangagwa nawo nyika yese maovhiri anoti mudhara ibva ibva so mufunga kuti semudhara ane five anga sei vaya chingoramba achingoita zvaro zvinhu zvaro kunzi stop hurunda isoni oramba achingozviita Inhouse. Inhouse. Ah, ndo ndosaka tisi kuziva kuti mari iri kubva kupi. Mari inachvayo ndeyaki ndeyaki.
Like you said Zoni we don't know. Yeah, we don't know.
No one knows. But let's not kumudza kuti Zoni watengerei moto. No, no, ipapo ipapo mbo patinoramba. kuti mune kakudzvanyirira so kamunoita vanhu hamudi kuti munhu ataure zvaanoda hamudi kuti munhu aexpresse zvaanoda hmm. mune kakuti mba kamunoita vanhu so let everyone express themselves tati wicknel is a public figure ari affiliated to the ruling party everything that is doing is for the ruling party representing the, the party flag handitika tikutotaura kuti akatosumudza zimbabwe mfi kana kuti chi handiti we don't know kuti is it on his own personal capacity kana kuti ari kunorepresenta the nation handiti

It's not.
It's not.
But I'm saying kuti zvoni tikafokasa kune munhu aenda unotenga mbanje tichivhiringidza ngatifokase kune munhu ari kutengesa mbanje. That's what mapuri mapuri. Wezi ndakabarwa ndiri bengi rembanje muta mangu andisungwe. Shamwari inini nyangwe. Shamwari inini nyangwe ndikakutuma inini ndo. Nhau ingoripo chete ndeyekuti zvenyu kuZimbabwe there should be order. Munhu wese anofanira kudya. Munhu wese has a right to some form of decency yekuti anomuka ari secure in their own space achidya achiguta vana vachienda kuchikoro hatidi like zviri kuitika right now zvekuti ana baba vanoteera mumwe murume vachiti bhosi bhosi hee mbinga mbinga no That's not right handiti there should be some form of respect given to the populace of zimbabwe zvavo zvakuti vanoita unonzi zbc chiko chiro zbc ranoyekuti hanzvoitaomuchato mwo murume munhu wese yese takachatawo tese ukaneso toda kuita broadcast edu yedu muchato
oyo